دەنگ دەنگ بۆ نەما ئەخۆوانە خۆش بوو ئەو کاتە ئەو کاتە زۆر دەرەجەی بوو مە یەکەم بڵۆگە کە هاتیە خوارەوە تۆرا لە سەرەوە بوو مە یەکەم بڵۆگی خوارەوە بەرەجەیەک جاوە تۆزە سریحتە بڕۆین با زۆر تاخیر نەوین ڤیدیۆکەمان زۆر دەنەچێت بۆیە تۆزە ئیشەکەمان زۆرە ئەمەش کاتی کەرنتینەکە بوو کە کوبوونەوە شتانە مەمنوع بوو بەڵام ئێمە حلمان کرد لە هەوایش هەر چەنە ئاینی پۆلیسی ژاوتی کاریان ئەگەر ئەمێنەوە ماوەیەکی کەم و یەکسەر لەم دەورە دوورکەونەوە تێمەش ئەومان سەرەتای کۆرۆنا بوو ساڵێکی ناخۆش مەش دوای کەرنتی ئەمە کاتی هینی ڕیڤیوکە بوو بەزمە ڕیپ و شتەکان تر

وانە لە کاتی کۆرۆنا سەری مۆزۆ ئەخیری مۆزۆ هەر کۆرۆنا بوو جا من لایکی ڤیددیوکانی خۆمەکەم یەکە بە ئەو نیە داگەر خۆیشی خۆ بەدڵ نەبێت و لایکی نەکە یان کەس بەدلی نیە ئەمەش ئینی پاسکیلەکانە کۆبوونەوەی پاسکیلەکان کە ڕاستی تا ئێستش بەرداومە بەڵام چالاکی کەمترە بە بۆنەی سەرماوە شڵا کاتی بەهار و هاوی هاتەوە دەست پێکەینەوە کێش حەزی کرد بە ئاگادارم کاتەوە جۆینی گروپ چاتی کەم زۆر سی پێنج پاسکی لە بووین ئەماش کۆبوونەوەی دووەمی پاسکیلەکان ئەو ماوەش گرتم وەرە پاسکیلەوە ئەمە بەرە هەوەری شار ڕۆشتین مش سێم ئەوش هەر عینەشتا جا وازمان لێ هێنا پاسکیل ئەو سێ ڤڵۆگەم کرد لەسەر پاسکن جا وازم لێنا وی هەستم کرد تۆزێ شتەکە دووبارە بوو خەڵکیش حەزی لێ نەبوو مش کۆتا ڤڵۆگی هوانم بوو چۆڕ مانگە بێت. ئێستش خۆم حەزم لەم جۆرە بڵۆگانەیە پێترا میوزیک یاتر گونجاندن لەگەڵ میوزیک و شتانە بەڵام تۆزێ هەستکرای خۆمە حەزی لە قسەکردن و شتانێ ئەمەتە ئەمەتە شەقڵاوە لەوێ کۆبوون تەکەمان ئەمڕۆکە پێنجشەمەیە خۆشترین گەشتم گروپی ماتۆڕەکانی لەگەڵ مامە کۆساری ئەوی ماتۆڕەکان بەزمی بڵۆگی ماتۆڕش دەکەم کە حەزی لە ماتۆر بووە تا ئەوە ناوەکەیەتی کۆساری لەو سەفەرەوە حەزم کرد لە ماتۆر خۆش بوو ساری خۆشەویست کەوتمان باش علی جوانم کە بەرەو شەقڵاوە ڕۆشتین و لێرەشەوە بەرەو پێ شەق ڕاستی گەشتێکی خۆش بوو لەگەڵ جەماعەتی هەولێرە خۆش بگەشتی خۆش بوو ئەجا لە بڵۆگی سیا کە کوبوونەوە گەورەکەی چاڤلاند و ئەم شێوازم زیا کرد کە پێشەوە ها نووسیمە چاڕوانی تەواوی بڵۆگەکە بن ئەم شێوازە زۆر چاکە واتە زۆرترین کە زەیبینێت سێرکە ئەلو کاتۆ ئەمن بۆ زییا کردووە شت فەرقی کردووە ئەنی پێشەوە وەکو عینە ئینگلیزەکە باش بۆم نایێت وەکو کەمینستونێ ینی چاوەڕێ بە کەڕاستی لەوەیە سەرکەوتوو بوو ئەی ئەو ڕۆژە باتریم سرف کرد باتری بەرگی نەگرتم ئەمەش ئەم شێوازە زۆر کە زاوی پتر کەوتوی کاتی بڵۆت کاتی مۆنتاژکردنی بڵۆگەکان یا ویددیوی بۆمان ریکۆرد کە بزانین چێ و چۆنی وەڵام لە کۆمنتەکانی هاتبوو نوسیبوو ئەخر مامە ئەبۆ سرعەتە لێی تێ ناگەین ئەو سرعەتە دای ئەوتم کاکە ئەگەر بەخاوی بیکەم ئەگاتە ئەگاتە دەوری 20 سعات و ئەوانە زۆرە وڵا بیسیشی زیاتریش وە ئەوەی تر سپیدوشتەکەم فول کردووە ئەجا ئاواش گەشتێتە شش دەقە بەڵام خۆش بقینە مەش بڵۆگە بڵێم کۆبنەوە گەورەکەی چاویلان بەیانی کە جمعان پەرواڵ دەرەجە یەک شازی کۆبوونەوە بوو کاڵین گەورەترین کردنەوەت ئاوا ئەوەی بینەری نەبووە بینەری بێت چناڵی یوتوبەکەمایە زەرر ناکەن تا گەشتنی کوێ بەجار لێرە ئەوەستین و ناچینە سەر تۆج و واناچینە سەر پرسیارەکان بە تۆزێ پرسیاری ئەو ئەزیزانە بخوێینەوە ئەمەم دانابوو بە بۆنەی گەشتنم بە دههزار سبسکرایب بەو بۆنەوە چ پرسیارێکتانەیە یا پێشنیارێک لەم پۆستتا بیکەن چلدانهاتووە من کاک دەرو پیرۆزە زۆر سپاس کورد پیرۆزە زۆر سپاس کاگارۆ یەکەم چ جۆرە ئۆتۆمبیلێک باشە بۆ درفت وڵا ئەویان کەوتوتەوە سەر سایقەکە یان شوێنەکە بۆی من زۆر شارزەیم لە درفتانە بۆی باقسی تیانەکەم وەکو خۆم کە حەزم لێ وەکو

شارزایی نییە بۆیە ئێستا هەر لە خۆمە حشتێ بڵێ ئەمە چاکە ئەو خراوە هەر لە خۆمە سیعرێ بڵێم بۆ شتێ لینی لی نەزانم بەخوا ئەنەوتنی باشترە ئەمە ناوەکەی تێکەڵە پیرۆز زۆر سپاس بێم یان توێتە مۆکو مقارنەیەڵێ کە کامیان حەز لێ تەعاان بێم هەرچەنە خۆشم تێتان پێیە ئەمە کاک محمد خۆشناو مارسیدس یا بی ئێم وە هەردووکیان شازە بەڵام دووبارە بی ئێم یان نوسیوەتی دۆج یان فۆردی مۆستان بابەتی ئەو دوانە لە بابەتی مۆستانگم زیاتر حەز لێ ئەویش مۆدێلە 2013 کان ئەگنا هەردووکیانم وەکو حەز حەز لێ نیە بەس جەرمادام ئەو پرسیارە کراوە ئەمە جوابینەوە کە کاردۆ پیرۆزە ئیشەڵا دەگەیت بە سە هەزار سەبسکرایب ئینشەڵا ئینشەڵا بە پشگیریەوە زۆر سپاس کاک ئاگر ئازاد کاک جیوار بەڕای من ڤیدیۆی لێخوڕینی سیارە زوزو دانێ وەڵا ئەویان کەوتوەتەوە سەر ئامادەبوونی سیارەکە سیارەکە بۆم ئامادەبێ ئەگەر شوێنێ هەبێ ینی من داوای هەر سیارێکم یاتی بیم مارسیزە

سۆری کاک هاوتا ئەگەر لە داهاتوودا خوا ڕسقی دای چ سارێک ئەکڕی و سەرکەوت و بی بەڵا من وەکو خۆم بێمی بێمە حوسەکان حوسەی 2012 ئەو هیوایەتمە ئەمە کاگڕوان سەرتا پیرۆزە بۆ دەکەی زۆر سپاس ئەک جیوار تکایە ئەم جارە بیێم لێ بخڕ ئەگەڕ تۆ وەکو پرسیاری پێشوو کە شرت ئامادەبوونی سیارەکەیە کە بۆم ئامادە بێت ئەوش تۆزێ ئاسانیە بۆ ئەم کاتەی من جیهانی کورد پیرۆزە مامە بەس ڤیددیۆی تازەمان دەوێت ئیشەڵا ئەوە حالە لە ڤیددیۆین کاک مهراب چەند ساڵی خێزانەیە من بیست و سێم ئەچم بۆ بیست و چوار خێزانم نییە سینگەڵ کەمە کاک شاڵاو دەست خۆش سەرکەوتو بی زۆر سپاس بۆ تۆش ئیمپراتۆر بیستدو پیرۆزە لەو ماوە کەمەیە وەڵا بژی باڵات چەندە لەگەڵ کێشت ئەمەیان نووسیەتی پیرۆزە زۆر سپاس بەڵام ماوە کەمی لەوانەیە ئەم تازە هاتبێتە ناو چناڵەکەم واتە من دەوری پێنج ساڵە خەریکی یوتوب و بەزمی ئەم بە زمانم ئەمەیان نووسێتی باڵات چەندە لەگەڵ کێشت ئەگەر جلی کوردیمان بۆکەی ئەوە ئێستا پێ دەڵێن بەڵام بۆیان زەڕوور نیە کێشم چەنە وەڵا کێشم باڵاکە نازانم وەڵا بەڵام کێشەکەم شەست و یەکوانێ ئەم بە ڕێزش مام جوار وەڵی زۆر دەمێکە چاوەڕێی ڤیددیۆین ڤیددیۆی سیارە ئەەکەین لە شێوەی دۆج و مارسیزەکە وەڵا ئەمیش هەر ئەگەڕێتەوە سەر پرسیاری پێشووکە وتی ئەم جۆرە ڤیددیوانە بکە ئیشەڵا ئەویان لە داهاتوودا بە تەمان بیکەم بەس بینی ئەوە چەناڵی یوتوبەکەم ئەکەم بەس بە بابەتی ڕیڤیوی ئەو شتانە بەڵام جارێ تۆزێ بۆ من زووە با ڕێژەی سبسکرایب ئەو شتانە زۆر بێت ئیشی تیاکەین خەمتان نەبێ ئەمە کاکە هاوە وەک خۆت حەزر لە چ سیارێکە ئەوە بوو کەوتمان پیرۆز هیوادارم کۆبوونەوەی سیارەکان و درفتکردن دابنەی مامەگەیان ئیشی خۆمانە کاک محەممەد و پرسیاری کردوە زۆر کاگڕوان پیرۆزە باشترین سیارە لای تۆ زۆر سپاس سەرەتا وەڵا باشترین سیارە وەکو من با ئەمە زۆر دووارە بێتەوە هەر بیەمە و بیەمە شکەیجی کەلاری پرسیار بۆچی بەشداری درفتەکان ناکەی وەڵا وەکو خۆم حەزم لێ بێت زۆر حەزم لێت بەڵام بۆ بابەتی سە عزێت داینی سەیارە بەخوا دڵم نایەت وە نەشم کردووە گەر تە لە ڤیدیۆکانە لەختەیەکی کەم یا شتێکی وا بێت سەیری کردووە بۆچی ئەم ماوەی ڤیدیۆ ناکەیت تو هەروا بۆچی تۆ خۆ سەرکێشی بە ئۆتۆمبیلەکەت ناکەیت بە هیوای سەرکەوتن باش بۆ پرسیارات کە بۆچێ ماوەی ڤیددیۆم نییە ئەم ماوەی وەڵامانگی دوانزە بگرە ئەم دوو مانگە ڤیدۆم زۆر کەم بووە ئەویش بە بۆنەی خەریکی پرۆژەیەکم پرۆژەیەکی بچکۆ لێر باشتەکە گەورە نەکەین شڵا لە داهاتوودا بەرە بەرە پێویستم هەر بە یارمەتی ئێوەژە بێت چاوەڕێبن بۆ ئەویان جارێ شتەکە کەشف ناکەین جا نووسیەتی بۆ سەرکێشی بۆ ئۆتۆمبیلەکەت ناکەیت وڵا سەرکێشی ئەخیری باش نابێت من بۆ لایک و ڤیۆ بەخوا ژیانی کۆم ناکەماس ئەو خەتەریاتەوە بەهیوای سەرکەوتن زۆر سوپاس خانەکەی هەڵند کریزلەر SRT دابنێت لە پۆستەکانت پۆستەکانم یا ڤیددیوی لەسەر بکەم ئەوی شەر ئەکەوێتە سەر تایمەکە ئەو پرسیارە زۆر هاتووە کاکە سیار عتا پیرۆزە کاک ژیوار هەر سەرکەوت و زۆر سواز مامەسەریان کاکە یادە پرسیاری کردووە نووسەتی پرسیار ئاواتە چیە لە یوتوب بە هۆی وەڵامدانەوە ئاواتم

کە ئیتر حەد جارە و ڤیدیۆ لەسەر سیارەیەکەن ئەو ئاواتە بێتە دی کاکە شاد جیتی ئار ئەمجارە باسی نیسان زێت بکە وەڵا نیسان زێت داوا لەسەر سەر لەسەر شاشەکە بێ بڵی وەڵا ئەمە نیسان زێتەوە ئەوایە وایە تامینێ وەیە بێ سیارەکە هەر سارێ بێ لەبەر دەم تا بێت و واتە لە کامرەکەی خۆتەوە چاک پیشانی بێ شڵا ئەویان بۆ داهاتوو کاگرەوەند ناسر ئیشی ڕادەرە لای کێ ئەکەن بە هیوای سەرکەوتن دانەیە ئۆیان ئینکا بزانن ئەو کابرای ڕادێتەری تێکچوو بێ لەوانەیە هینی سیارەکەی بۆی دۆزنەوە ئەمە کاکە محەممەد پیرۆزە من هیچم نییە تەنیا زۆر حەز دەکەم ڤیددیو لەسەر دۆت چاڵنتر بکەیت زۆر سپاس سەرکەوتوبی زۆر سپاس بۆ تۆ سەرەتا زۆر داوای سارەیە سەمنەوە تاکە دەنگدانم لە دیسکۆردەکە کردووە بە پیشانتان بم لەسەر و پرسیارە ئەمە دەنگدانی نیم بامانە لابین ئەمە کە بۆ ڤیددیوی داهاتوو چ جۆرە ئۆتۆمبیلێ بینین ئەوتا کاکە دەوری ئەنوا دەنگاتەوە بەڵام من ئیش لەسەر ئەماکەم ئەگەر لە داهاتوودا بێمەوە سەر ئەو

ئیشەڵا هەموو سیارەیەکەی ئەوەش بۆ داهاتوو کەوتم ها لە پرسیارەکەی سەرەوەی وتم ئاواتم ئەوەیە کە معرزە یا پێشانگایەک ئەمە کاگڕنج سەرتا پیرۆزە زۆر سپاس چ سارێکت هەیە و پلانت چیە بۆ داهاتوو سارەکە ئەو کەوتمان توێ تاجی هێشتا و شەچەکەی و پلان پلان چیە بۆ داهاتوو ئەو بووکە ئیش لەسەر سارە بکەم ئەمە کاک بەرزی پیرۆزە کاک ژیوار بە هیوای ژمارەی بەرزتر و سەرکردنی زیاتر زۆر سواز بۆ تۆ کاکە بەرزیکان کاک بەشیر وەڵا ڤیددیوکانە جوانە بەس ڤیددیۆی زۆر ڤیددیو و زۆر کەمە ئەکتیڤت سفرە ڤیددیو دابنێ بابەتی ڤیددیوکانی من وەکو گەیمەرێ نیەسا هەموو دقەیەک ئەتوانێت ڤیددیوێدانێ یا یاریە کات و ڤیددیوێدانێ بەڵام بابەتەکەی من ئەبێ یەک سیارە ئامادەبێ دوو جەوەکە خۆش بێ ئەگەر ڤیددیو کۆبوونەوە بێ ئەبێ کۆبوونەوەکە خۆش بێ ئەنجام من دایانم ئەگرنا هەموو کۆبوونە داینەی بەخواتە ئەمیتیان نامێنێت بۆیە ڤیددیوکەی من بەس بەخۆم ناگرێت ئەبێت چواردەورەکەم ئەو جەوەی تیابێ ئەنجام. کاک ئاشتی پیرۆزە بەهیوای پێشکەوتنی زیاتر کاک ژیوار زۆر سوپاس بۆ تۆش کاک ئاراس سەرەتا پیرۆزە بۆ دەکەی سەبسکرایب و پێشنیارەکەم ئەوەیە ئەگەر شوێنێکی درێژ هەبێ بتوانی سفر تا سەد ئۆتۆمبێلەکان تاقی کەیتەوە و دووبارە پیرۆزە و زۆر سوپاس مامە ژیوارگیان زۆر سوپاس بۆ تۆ کاک ئاراس واللە شوێنەکە ئەوەیە کە کوێ ئێستا جادەی عەربەت خۆشە بۆ بابەتە بەڵام تۆزێ ساری زۆر تایە و کامری تایە و ئەوە بێ وەکو مەتارێکی کۆن یا مەتارێک بێ کە تارۆشت جوڵیتیانەکە بێشتێکی ئاوا بێت کاک ئەرین هەورامان پیرۆزە زۆر سپاس بۆ تۆش وەچی مۆستانک ناکڕی زۆر ناشرینە ئەو سیارەیە وڵا مۆستانگەکەەوە بوو لەسەر وتم کە حەزم لێ بەڵام بێ من بیە مەکڕم نەک مۆستانک زۆر ناشرینە و سیارەیە سارەکەی خۆم کورە چۆن دەڵێی ئەمە کاگاکار مامە ژێر یاخوا سەرکەوتوبی زۆر سپاس تکایە ڤیددیۆی تاقیکردنەوەی سیارەمان بۆ بکە ئەویش هەراچێتەوە سەر پرسیار بۆیە من ئەڵێم ئاواتم ئەوەیە بۆیە ئەو جۆرە ڤیددیوانە بینەری زۆرە و زۆر کەس حەزی لەیەتی و کەمیش کراوە و یان هەر نەکراوە ئەمە کاگژیار کام سیارە بە باش ئەزانی بۆ درفت نیسان زێت ئەو کۆبزان کۆتایە بۆچی لە گەڵ مامە کۆسار و مامە سەروەر یاری ناکەن وەڵا ئەو ماوەیە بوو بازمی لایڤ بوو ئەو شتانەمانە کرد بەڵام سە لەگەڵ مامە سەروەرام زیاتر زۆربەی کات لە دیسکۆتەکەی خۆمانین لەوێ بۆ خۆماخەیەکی یاری و ئەو شتانی کێش حەزی کرد بابێت کاکە حەمە مامە ژێر پیرۆزە و بۆ خۆ درفت ناکەیت زۆر سپاس نەوەڵا زۆر حەزم بە عزێدانی سار ئەو شتانە نیە ئەمە پرسیارەکان بوو لە سنەپچاتی شاوەڵە هاتوو بەس ئێستا کامێرەکە لەسەر ئەوە ئەینی گۆپڕۆکە ویدی دۆزەکە بوو کە یەکەم ویددیۆمە گەشت بێت بەو ڕێژەیە 21هزار ئەکتیوی زۆر زۆر بوومە ئەمە جا ئەمە تەوان کامێرەکەی مامە کۆساری بوو ئەوەی ڤڵۆگی ماسۆڕشتەکانەکە دەستی خۆش بێ ئەبۆ تا ئەوتم بە پێشەوەی کە کامێرەکە بکڕم زانم بینەری ئەوێت بینەری نابێت ئەجا کە زانیم بینەری ئەمنیش ئەمەش ویددیۆی مارسی زەکە بەخواشە شتێک

بابەتی ڤڵۆگەکانم بینەرێکی مەحدودی واتە زۆر بڵی بینەرێکی زۆری هەین وڵا ئەمە یانزە هزاری بواتوە لەسەر جارانە ڤڵۆگم کەم کردوێتەوە بەڵام هەستەکەم شتەکان کەم کەین بینەری زیاترە بێن تۆزە شت زۆر بوو تامیتیان نامێنێت

جا ئەمەش ڤیددیوکانم بوو جا ئەمە بابەتی یوتوبەکەم یوهدارم پشگیری ئەوە بۆ من هەموو شتێکە لە بابەتی لایک لە بابەتی سبسکرایب شیر هەموو شتێک بۆیە من تا تا ئەو شتانە زۆر بێ زووترەگەم بەو ئەو شتی کە ئەمەوی بیکەم ئەویش کە بابەتی سپۆنسەرێکی بەقوت بۆ سیارە بەڵام ئێستا کە ڤیوشتەکانم کەم بێ بەخوا ئەو ئیشانە ناکرێت وە هەوڵیشم بۆ نایەوە ئەمە سیاسە لە شتەکە تاکیید بم ئەجا هەوڵی بۆ بم وێستا نامەیە بچمە پێشەوە بەڵام شتەکە بەڵدی خۆم نەبێت

بەس ئەوەی سەری ساڵمە ئێستا ئەمە ئێستا بڵاوەکەمەوە لەگەڵ ڤڵۆگێکە ئەو ڤڵۆگەش جارێ کاتیەوێت بۆیە تۆزێشتی کەمە ئەبێ دەستکاری کەم ئەگەر حەسان بەم ڤیددیوانەیە وەکو ڕیاکشن ڕیاکشنەکەین بۆ ناڵێن بۆ بابەتی تیکتوک و شتانە ئەو شتانە ناڵێن بەڵام ڤیددیۆی لە کووردا ئینی سیارە بێت یوتوبەرە کوردەکان یاتر من حەزاکەم بابەتی تر کۆم بەس بابەتی سیارە ڕاکشن بۆ بابەتی سیارە نەک بابەتی تر جا لایک و سبسکرایبی چەناڵەکەم بکەن جوینی دیسکۆردەکەم بکەن تر ئەوانە هەموو هەوڵێکە بۆ من و یارمەتیدانی من وەیە زۆر سپاسانەکەم ئەگەر هاوکارم بن لەگەڵەوە لە سناپچات ئادم کەن سێتە سەر شاشەکە و هەموو ئەو لینکانم لە دیسکرپشن داناوە تر قسێکمان نەماوە